Abusuafoɔ ewiase nyɛ dɛ. Mahu adeɛ bi, mate asɛm bi ama me yam ahyɛ me. Hey! Sɛ aboa bi bɛka wo a na firi wo ntoma mu ampa. Ɛnnɛ, asɛm a wobɛtie no nam no mmienu bɛgye adi ahunu sɛ yɛ nokorɛ. Wo yɔnko sene wo a, na ɔsan tan wo. Ei! Kwame Tua, mm, edin kɛseɛ na ɛnɛ mabɔ soɔ no. Kwame Tua, Kwame Tua, mebɔɔ wo din sɛn? Mabɔ wo din mprɛnsa. Ɛnneɛ wɔdoma nkoma fa wo nne kɛseɛ no tutu din, bubu din, hohoro din ase firi asanteman mu. Ɔbɔadeɛ ɛna akasa no, ɔdoma nkoma ae ɛna watea mu akyerɛ yɛn no, na kyerɛ sɛ asɛm a ɛreba no ɛyɛ asɛm kɛseɛ. Mekamfo Abibirem Amammerɛ TV de ama wo, madi nka aka sɛ subscribe na deɛ ɛde bɛba biara no wo nso woanya bi ayɛ dɛn atie. Abusuafoɔ, Kwame tua ɛna sɛ wɔne aborɔfo no ka bɔ mu a, aborɔfo no bɛtu asantefoɔ so sa hyehye yɛn agyapadeɛ sesaa yɛn nneɛma ahodoɔ de kɔeɛ. Ɛnam so maa yɛn maame Yaa Asantewaa Asɔre gyina berane koo ntɔkwaden. Na owie a na wɔde no akɔpɛ baabi asie na Kwame Tua akɔte toɔ so ɔhyɛ ha ma yɛbɛkye yɛ nana nana yɛ asantoa nso de kɔɔyɛ afei baabi a sikadwa no hyɛ biara no sɛ na Kwame Tua na na ɛkyerɛ abusuafoɔ yɛntie abakɔsɛm no na yɛtie wie a wodeɛ wobɛhu dwumadie a Kwame Tua ɛdii a ɛnti yɛmmɔ saa din no mpo ɛwɔ asantemaa mu na nka mpɛ sɛ yɛakɔbɔ no baabi kɛsie abusuafoɔ mom yɛntie abakɔsɛm no mmra Na obi ayi wɔn man afi bɛsi nnɛ, wɔmpɛ sɛ yɛte ne din na yɛto saa din no mpo. Mm. Ah, ah, kyerɛ sɛ manhyia koraa nyɛ sɛ wokɔkɔbɔ saa din no. Akoa no di bɔne kɛseɛ paa ɛwɔ mm. asase wei so a sɛ yɛtumi tu no funu no yɛhye no koraa nkɛɛ sɛ yɛtu funu no ɛhye no.
Yɛfrɛ no Kwame Tua.
Kwame Tua. Kwame Tua. Mm. Na saa Kwame Tua no, nea wɔyɛɛ ne sɛ, woahu sɛ 1896 ɛna aborɔfo no Under Governor Maxwell ɛbaa Kumasi na wɔbɛkyee Prempeh di first de no kɔɔ Elmina ne Cape Coast and then 1900 wɔn de no kɔɔ ne mfoni na ɛwɔ ɔwɔ n'anim very wicked man yɛde no kɔɔ ɛyi ɛfɛ ne sɛ ɛsan fɛ ne nana Seychelles ɛnɔ yɛ sub chiefs ni sub chiefs aa na what happened was that yɛkyee Prempeh de no ɛkɔɔ yɛ no ɛna papa wi wɔn no soma. Abɛmoa bi ma ne ba coast ya sɛ ebinom in some books ɛka sɛ ne ba ebinom nso se a young man ayɛ sɛ n'adamfo ne conspirator co conspirator ɛna ɔsomaa no ma ne ba coast ha se ɛbɛka kyerɛ aborɔfo no sɛ wɔnim baabi a sikadwa kofi no ɛhyɛ ɛɛ enti Kwame Tuɛn ɛne aborɔfo no di nkitaho wɔn the word golden no yɛka biribi golden a ɛnyɛ gold o. na mmom ɛka sɛ gold ɛna ɛyɛ gold nti aborɔfo no te golden stool no a wɔn adwene yɛ sɛ ɛyɛ akonnwa bi a yɛpenti no gold colour mm. a wɔn nim sɛ ɛyɛ pure gold stool ɛna akoa wei kɔ kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ aborɔfo no ɛna ɔsan ma aborɔfo no te aseɛ sɛ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ prɛmpɛ na mo de ne kɔ na mo kasa asantefoɔ tumi na abɛ wia no yɛ saa na ɛte wɔn tumi ne nyinaa hyɛ saa sikadwa no mu. Nti da a wobeyi sikadwa no afiri hɔ no, wɔn unity, ɛyɛ koroyɛ no, ɛkɔ. Hey, wode asɛ Delilah pa. Ɛhɛn, wɔn mu biribiara afiri hɔ. Nti sɛ Wow. mobɛtumi akontaini Asante a problem bi ba na moadi wɔn ho so a, nyɛ ɛno prɛnprɛn a mode no kɔ no, na mmom kwan biara so mommra mmɛfa sikadwa no, na ɛnyɛ golden stool no a moka no wɔ mo kasa, ɛyɛ sikadwa paa mohwehwɛ akyiri akɔ. Sika koro dzinn. Ɛwɔ hɔ ara na wɔsan de aberanteɛ no aba biom sɛ afei deɛ wɔahu no baabi a ɛhyɛ paa no investigation no kyerɛ sɛ Ɛhyɛ baabi de bare. Ɛma mpaa buroni atu nnipa ɛbae. Hausa soldiers ɛne bɔ yi ɛbaa bare. Na Nyankopɔn adom ɛna yɛfrɛ nso ɔbo asantefoɔ a ɔfɛn so himaa ɛmu nwanwa sɛ na asantefoɔ mmɔ ne din. Mhm. Because maame no anyɛ nea ɔyɛɛ no anka yɛ asantewa a wɔwɔ no nka mfasoɔ bi yɛ mma so. Nana Afrande wa Queen Mother of Ɔfɛn so wɔno Ɛnna anadwo no a ɔtee sɛ yɛsɛ aborɔfo bi reba hɔ no, ɔne a few Ashanti soldiers kɔpakyee tu baabi a wɔde golden stool no ahyɛ no mhm. ɛnna wɔkɔyi ɛdi dwane kɔɔ baabi mhm. ɛnna wɔtumi lay ambush ma Hausa soldiers na Asantefoɔ kum wɔn mu nyinaa yes nti wɔkum wɔn mu no then ankyɛ ɛnna yɛfrɛ no sɛ ɛɛ eh, governor Hodgson Frederick Hodgson ɔno amu bɛɛ kumase Nti ɔbaa ne ntere kɛseɛ ɔde yɛ Asantefoɔ ne sɛ, Menim sɛ eh, golden stool ne prɛmpɛ na ɛte so, na prɛmpɛ nni hɔ. Nti sɛ maba no yɛn na sese yɛdi wɔn so deɛ a, wei deɛ mesrɛ mo anyɛ lɛda kyɛɛ na wode brɛ me sɛ mentena so monkɔfa golden stool na na me so mentena so bi. Aha, na kyerɛ sɛ eh, ɔpɛ de akɔ. Aha. Nti ka, ka ketewa bi ma ka Asantefoɔ ne kɔ akɔyi aba. They were tired of war. Ɛna nipa ɔyɛ ne deɛ no, ɔne yɛde ne kɔ no. Mm. Nti adeɛ meeting saa na ɔmo kan sɛ nea ɔyɛ ne deɛ no yɛde ne kɔ. Mm-hmm. Nti ekoyi ne ba ɛbɛboa ma ɛko ne saa nneɛma no ɛto atwa. Meka sɛ na aborɔfo no de two thousand soldiers abɛgu Kumase a yɛfrɛ ne sɛ Asantefoɔ no yɛ prepared for any war ɛna wɔn mu nso akyekyɛ. Mm. Ɛno na nana yɛ asantewa a yɛde ne ba nana afra ne wa ɛde ne ka prɛmpɛ ho kɔɔɛ a ohun ne deɛ ɔnyɛ to ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛwu wɔ hɔ. Ɔnkɔ agye so bio. Nti ɛhɔ na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ah, na monnim nyansa? Adɛn na rada monka nkyerɛ buroni no sɛ, nipa no a ɔte golden stool no so no, ɔno ne prɛmpɛ no a wɔde no kɔ no. Nti wɔnkɔ nkɔfa prɛmpɛ no mmra, na ɔno na ɔbɛtumi akyerɛ baabi a sika because ɔno na ɛyɛ ne dea. Na mo na monim baabi a sikadwa no hyɛ. Ɛnna afei wɔn ani baa wɔn ho so. Wote sɛ no na maame hu sɛ sɛ wɔn declare war a wɔn bɛ change wɔn adwene at any time ɛna ɔwe bese those days no bese no was good for energy nti sɛ ne yɛ no no nom energy yɛ yi ote bese na ɛwɔ ne nom opu gu ɔbɛn gɔvina no na opu gu no ho na wɔn nso wɔn hyɛ atare white dabi nti ɔhwɛ n'atare mu sɛ ɔkɔɔ n'akyi na ɔsi sɛ mo ɔbaa ntɔsi yɛ koraa na osuro no na mo suro sɛ nipa wei then the yasa nti wa wɔ broke up. Ɛko, yɛko ɛko no. Kwame tua wiei. Afei deɛ ɔyɛ ne sɛ, ɔne aborɔfo no ayɛ one. Baabi biara yɛ Asantewa nam ne Asante ahemfo mpaninfoɔ a yɛamfa wɔn anka prɛmpɛ ho akɔ, ɔno na ɔkyerɛkyerɛɛ. Wo nso ntumi mma ne ti so, ɔnyɛ nipa papa.
Wɔn na ɔkyerɛkyerɛ, yɛ Asantewa kɔhyɛ ha na wafa ha, ɔkɔhyɛ ha na wafa ha. Nti ɛma Asante yɛ Asantewa mekii statement bi a abɛyɛ asɛm kɛseɛ wɔ Asanteman mu sɛ tua te a na buroni ate because all the strategies of the war laying ambush biribia no ɔno yɛ Asante no ɔka sub chiefs no ho nti wɔnim wɔn plans no nyinaa na waka akyerɛ aborɔfo no nti sɛ yɛde A Ɔmu sɛ gyɛ nse fa a ne ɔmu abɛ lay ambush ne yɛ destroy no saa na ɛfiri Kwame Tua nti yɛka sɛ Tua ɛte a na Buroni ate in fact ɔno na ɔtumi identify baabi a Yansa no akɔ ɔno na ɔkyerɛkyerɛɛ ɔnso ntumi mma ne ti so ɔnyɛ nipa papa wɔn na ɔkyerɛkyerɛ Yansa nti wakɔhyɛ ha na wafa ha ɔkɔhyɛ ha na wafa ha Nti ɛma Asante yɛ Asantewa mekii statement bi a abɛyɛ asɛm kɛseɛ wɔ Asanteman mu sɛ tua te a na buroni ate mm. because all the strategies of the war lẹ́yìn ambush biribiara no ɔno yɛ asante no ɔka sub chiefs no ho mhm. nti wɔnim wɔn plans no nyinaa na waka akyerɛ aborɔfo no nti sɛ yɛde wɔn sogya nsefa a na wɔn abɛ lay ambush na yɛ destroy no saa na efiri kwame tua mhm. nti yɛka sɛ tua ɛte a. na buroni ate in fact ɔno na otumi identify baabi a yasantua wɔ ne ending na shanti yɛ defeated no their pride was intact because golden stool no wɔn atumi abɔ ho ban so the shantis never saw it as a defeat wɔn de wɔn agya egu fam abɔ sikadwa kofi no ho ban nti yasantua akɔpɛ baabi a ɔbɔ ne ho adwa ɔhyɛ hɔ a na yɛbɛkye no saa yɛ kwame tua. Hey. Kwame tua yɛde yɛ asante wakɔ yɛ anso hɔ wabɛyɛ so powerful great wɔ asante man mu nti obi asuro no aborɔfo na ɛma no protection nti afei ni ɔyɛ ne sɛ asante ahemfo no yɛ kyekyee wɔn de wɔn kɔ Seychelles wɔn yere nom no a wɔn gyaa wɔn hɔ no ɛna na ɔbɔ wɔn atɔdwa atɔdwa atɔdwa sɛ because of fɛw no ama wosuro sɛ ɛbɛbɔ otuo ɛkɔ na ɔyɛ abusudeɛ kɛseɛ bi nsi asante man mu da In Ashanti history no sɛ ɔhene agyae ne yere a wagyae no mpo na wo ne nim na wokɔ ware no anaa yɛhu sɛ wo ne no nam ɛno koraa yɛtwa wo ti. Wei deɛ ɔhene yere a yɛnyaa no because nana no yɛkyee no asɛ prisoner mm. ne ɛmaa no ɔbaa baako pɛ de no kɔɛ mm-hmm. na ahemfo so ware bebree nti wɔn aka nyinaa wɔne wɔn yɛ nea ɔbɛyɛ mm. na ɔsan ware baako publicly ma obi ahu sɛ waware prɛmpɛ di fɛs yere ɔne no tenae ɛna ahemfo akekaeka yerenom no nea waa wonim nea ɛsɛ ɔde yɛ ɔkɔs mm. wayɛ powerful na aborɔfo na ɛbɔ ne ho ban. wow nti nea ɔyɛ yɛ nyinaa kwame tua a wate atua nea ɔyɛ yɛ nyinaa no ɛdeɛ na ɛbaa ne so ɛdeɛ na esi yɛ. nea esi yɛ ne sɛ wɔn deɛ sɛ yɛbɔ ne ho ban kɔsi da a obewu na mmom nea ɛbaa no nea ɛyɛ ne sɛ ɛma ɔno nti yɛnya new vocabulary mm-hmm. ɛwɔ twi language no mu. Sɛ obi a wate atua, a dissident. Nti wahu sɛ sɛ Akanfoɔ ka sɛ wate atua, ɛyɛ papa ne din a Kwame Tua no. Nti yɛmmɔ ne din nka asɛm papa bi a yɛka sɛ woyɛ dissident, woasɔre wɔ wo man so, woasɔre wɔ woasɔre so, wo mpanimfoɔ so, na kyerɛ sɛ wate atua. Na ɛyɛ nea Kwame Tua yɛɛ no. Ei abusuafoɔ ɛno na moate wɔ moasom no na kyerɛ sɛ Kwame Tua deɛ wanyɛ ade papa bia amfa amoa Asanteman nanso hook or crook ae Asanteman ɛtumi ɛkooe ɛdii nkunim. Abusuafoɔ aha ɛyɛ Abibirem Amammerɛ TV. Aha na yɛde mo ɛbɛsie. Mommɔ mmɔden na mo nsɔskraibe mfa mma yɛn na yɛde bi bɛto mu nso a mo nso moatumi anya bi na moahyɛ. Na afei nso abakɔsɛm ahodoɔ a ɛtwa guo no nso yɛatumi de dodoɔ no aba. Yɛwɔ hɔ de ma nsiesie. Yɛkaa biribi na ankɔ yie a bra comment section na fa w'adwenkyerɛ nso so bra. Yɛbɛba na yɛbɛdi ho dwuma nso de ama wo. Awurade nhyira mo yakra mu nyinaa mo mma abaa.